Helo a chroeso i fideo ar Uned Un Blwyddyn Deg, Natur Sylweddau ac Adweithiau Cemegol. Cyn i ni ddechrau, dylwn ni ddiffinio'r termau. Natur yw sut maen nhw. Sylweddau mewn Saesneg yw substance, jyst unrhyw fath o mater. Ac adweithiau cemegol yw prosesau lle mae cemegion yn ffurfio cemegion newydd. Well i ni ddechrau gyda elfennau. Mae elfennau wedi wneud mas o un fath o atom yn unig. Nid oes modd eu torri lawr yn symlach drwy dullau cemegol. Mae atomau yn elfennau oherwydd maen nhw wedi wneud mas o un fath o atom. Os mae pob atom yn sylwedd yr un peth, wel elfen yw e. Mae'r tri moleciwlau yma yn elfennau oherwydd maen nhw wedi wneud mas o un fath o atom yn unig. Cyfansoddion yw sylweddau sy'n cael eu gwneud o ddau neu fwy o fathau gwahanol o atom sy'n cael eu huno'n cemegol. Mae dŵr yn enghraifft o gyfansoddyn oherwydd mae wedi wneud mas o hydrogen ac ocsigen wedi uno'n cemegol, felly mae yna dau elfen gwahanol o fewn y foleciwl. Mae carbon deuocsid yn enghraifft arall. Mae'n werth nodi bod priodweddau cyfansoddion yn hollol gwahanol i'r elfennau maen nhw wedi eu wneud mas o. Mae carbon a hydrogen yn llosgi mewn ocsigen, ond mae carbon deuocsid a ddŵr yn cael eu defnyddio i rhoi tân allan. Mae symbolau cemegol i'w ffeindio yn y tabl cyfnodol a bydd hyn gennych chi yn yr arholiad. Mae'n werth nodi bod symbol pob elfen yn dechrau gyda prif lythyren. Lle mae'r symbol wedi wneud o dau lythyren, mae'r ail lythyren yn is-lythyren. Mae hwn yn bwysig iawn er mwyn cael y marciau. Lle chi'n gweld Cl, clorin yw e. Dydy carbon iodine ddim yn peth chi'n mynd i gweld. Er mwyn gallu gwneud synwyr o'r cemeg, mae'n rhaid i chi gallu edrych ar fformula a gwneud synwyr o fe. Mewn ECH4, mae yna un atom o carbon a pedwar atom o hydrogen. Mewn asid sylffwrig, mae yna dau hydrogen, un sylffwr a pedwar ocsigen. Lle mae cromfachau mae'n ddigon hawdd. Mae'r rhif tu fas i'r cromfachau yn dweud ni sawl uned sy gyda ni o beth sy yn y cromfachau. Er enghraifft fan hyn, mae yna 3 o H. Mae'n cwestiwn weddol cyffredin i dangos diagram fel hwn i chi a wedyn gofyn pa cyfansoddyn allai fe cynrychioli. Wrth edrych ar y diagram, Mae yna tri atom. Wel, mae dim ond dau atom mewn carbon monocsid, so dydy e ddim yn carbon monocsid. Wrth edrych ar y diagram, mae yna dau atom sy'n yr un peth. Mewn dŵr mae yna dau atom yr un peth, ond mewn sodiwm hydrocsid mae'r tri atom yn gwahanol. Rhaid bod dŵr yw'r diagram yma. Fformwlau cyfansoddion ionig. Rhaid ni deall bod ion yw gronynnu'n gyda gwefr. Bydd gwefrau yr ionau cyffredin yn cael eich rhoi i chi yn yr arholiad. Gallwn cymryd unrhyw dau ion a rhoi nhw gyda'i gilydd a gweithio mas fformwla y cyfansoddyn. er enghraifft alwminiwm gyda gwefr o 3 plus ac ocsigen gyda gwefr o 2 minus. Cymrwch y minus a'r plus bant o'r rhifau, swopio nhw o gwmpas a rhoi nhw ar gwaelod. Fformwla alwminiwm ocsid yw Al2O3. Lle mae'r rhifau'r un peth, anwybyddwch nhw. Fformwla magnesiwm ocsid yw MgO. Os oes angen mwy nag un aeon, yn cynnwys mwy nag un elfen, bydd angen defnyddio cromfachau. Cofiwch swapo'r rhifau yn y ffordd arferol, a chofiwch, dydyn ni fel arfer ddim yn ysgrifennu'r rhif un mewn fformiwlau. Ar y tabl cyfnodol, mae yna allwedd sy'n dweud i ni bod y mas atomig cymharol yw'r rhif ar y top. Fel arfer, mae cwestiynau sy'n gofyn am mas moleculaidd cymharol yn rhoi'r mas atomig cymharol i ni, ond os nad ydy e, bydd rhaid edrych e lan yn y tabl cyfnodol. Er mwyn gweithio allan mas moleculaidd cymharol carbon deuocsid, mae'n rhaid adio lan mas pob atom mewn moleciwl o carbon deuocsid. Mewn carbon deuocsid, mae yna un carbon a dau ocsigen. Mae carbon yn pwyso 12 a mae ocsigen yn pwyso 16. Felly adio nhw gyd gyda'i gilydd a chi'n cael 44 fel mas moleculaidd cymharol carbon deuocsid. Canran cyfansoddiad. Mae'n bwysig i gallu gweithio mas canrannau am bob math o resymau mewn gwyddoniaeth.

Bydd cwestiwn yn gofyn i ni rhywbeth fel, cyfrifa ganran y carbon deuocsid caeodau sydd wedi ei wneud o garbon, a bydd cwestiwn siŵr o fod yn rhoi y mas atomig i ni. Mae aer carbon yn 12 a aer ocsigen yn 16. Y fformwla yw cyfanswm AR yr elfen dros MR y cyfansoddyn lluosi gyda 100. Hynny yw, y darn ni efo diddordeb ynddo dros yr holl beth lluosi efo 100. Yr un peth â gweithio mas unrhyw canran arall. Ar gyfer carbon deuocsid, mae'n carbon dros un carbon a dau ocsigen.

Cyfrifa ganran yr haearn triocsid Fe2O3 sydd wedi ei wneud o haearn, wrth gwybod bod AR Fe yw 56 a AR O yw 16. Ni angen ffeindio mass AR yn y darn diddorol a rhannu e gyda'r holl beth a lluosi gyda cant. So'r darn diddorol yw'r haearn, a mae hwnna efo AR o 56, swn i'n angen dau set o 56, a ni'n angen rhannu hwnna gyda AR yr holl beth, felly mae'n rhaid rhannu gyda FE 2 o 3, dau set o 56 a tri set o 16, a lliosi'r holl beth gyda 100. Y canran o haearn mewn haearn triocsid yw 70 y cant. mae'n rhaid deall y gwahaniaeth rhwng cymysgedd a cyfansoddyn. Cofiwch, mae cyfansoddyn yn rhywbeth lle mae mwy nag un fath o atom wedi ei huno'n cemegol, ond mewn cymysgedd mae'r atomau a'r moleciwlau um, heb eu huno'n cemegol. So chi'n gallu gwahanu nhw'n rhwydd. Enghreifftiau yw pethau fel gwaed, sy'n cymysgu efo dŵr a celloedd coch a celloedd gwyn a pob math o bethau. Olew crai, sy'n cynnwys pethau fel petrol a diesel ac yn y blaen. Dŵr hallt, sy'n cynnwys dŵr a halen ac yn y blaen ac yn y blaen ac yn y blaen. Mae angen i ni wybod am pedwar dull i wahanu cymysgeddau, hidlo, anweddu, cromatograffaeth a distyllu. Mae hidlo yn cael ei defnyddio i gwahanu solid o hylif. Mae papur hidlo yn mynd mewn i ffwnnel uwchben ffasg gonigl. Mae'r dŵr yn gallu symud trwy'r tyllau yn y papur hidlo ond dydy unrhyw darnau o solid ddim. Os ni eisiau cael hydoddyn mas o hydoddiant, er enghraifft halen mas o ddwrhallt, ni'n gallu defnyddio anweddu. Ni'n gallu gwneud hwn trwy gwresogi gyda llosgydd Bunsen, ond byddwn ni'n cael crisialau bach, neu'n gallu gadle dros amser al silff ffenest a cael crisialau mwy. Fel arfer, ni'n neud ychydig o'r ddau. Ni'n dechrau gyda llosgydd Bunsen ac ar ôl i ychydig o'r ddŵr cael ei aenweddu, rydyn ni'n gadael e ar y silff ffenus i gorffen crisialu. Os ydyn ni eisiau'r hydoddeydd yn lle'r hydoddyn mas o hydoddiant, er enghraifft cael dŵr o ddŵr hallt, rydyn ni'n defnyddio techneg sy'n debyg i aenweddu. Rhaid ni casglu'r anwedd trwy techneg o'r enw distyllu syml. Mewn distyllu syml, mae gwresogydd Bunsen yn twymo'r hydoddiant. Mae'r hydoddydd yn anweddu ac yn cuddwyso yn y cyddoesydd. Ar ôl cyddoeso, mae'r hylif yn cael eu casglu. Mae'n rhaid i unrhyw ateb sy'n egluro'r proses o dystyllu syml defnyddio'r geiriau anweddu, cyddoeso a casglu. i casglu dŵr o dŵr hallt, rhych chi'n anweddu y dŵr mas o'r dŵr hallt a mae'r halen yn aros yn y fflasg. Mae'n rhaid cydwyso'r dŵr a casglu'r dŵr mewn i fflasg gwahanol. Y techneg oraf rydyn ni angen gwybod am yw cromatograffaeth, sef gwahanu ar sail hydoddedd. Y dull yw i roi llinell pensil yn agos i gwaelod papur cromatograffaeth. Rhaid ni nodi enwau'r samplau a rhoi eu man dechrau mewn pensil ar y papur. Mae'n bwysig bod popeth mewn pensil hyd yn hyn oherwydd nad ydy pensil yn hydoddi. Dylwn ni ychwanegu'r samplau i'r papur lle dyn ni'n nodi fel eu man dechrau. Dylem ni gosod y papur cromatograffaeth mewn i hydoddydd priodol fel bod lefel yr hydoddydd o dan y llinell bensil. Nesaf, dylem ni aros i'r samplau symud lan y papur nes ei bod bron yn cyrraedd top y papur. Os mae ffin yr hydoddydd wedi cyrraedd yn agos i top y papur, dylem ni cymryd y papur mas o'r hydoddydd a marcio lleoliad ffin y rhydoddydd. Y dau cam oraf yw i gweithio mas gwerthoedd RF ac i cymharu rhain gyda gwerthoedd o sylweddau rydyn ni'n adnabod yn barod. Mae'n pwysig iawn i nodi bod rhaid cymharu yn eich ateb. I gweithio mas gwerth AF, mae'n rhaid cymryd y pellter mae'r sylwedd wedi deithio a'i rhannu e gyda'r pellter mae'r rhydoddydd wedi ei deithio. Mae'n rhaid i gwerth AF bod yn llai nag un. Os nad yw e'n llai nag un, chi'n gwneud yn anghywir. I bod yn hollol glir, mae'n rhaid mesur pob pellter o'r man cychwyn. Mae'n rhaid mesur i canol y smotyn. So, ar gyfer y smotyn yma, bydd gwerth RF yn cael ei cyfrifo gan rhannu A gyda B i cael rhif sy'n llai nag un. hafaliadau cemegol cyffrous. Er mwyn deall hwn, mae'n rhaid deall bod nifer a fath yr atomau yn yr adweithyddion yn yr un nifer a fath o atomau sydd yn y cynhyrchion. Oherwydd hyn, mae mas yr adweithyddion yn hafal i mas y cynhyrchion. Wrth i carbon adweithio gyda ocsigen, mae'n ffurfio carbon deuocsid. Mae yna un atom o carbon yn yr adweithyddion a dau atom o ocsigen. Mae'r un atomau yn y cynnyrch ond wedi ei aildrefnu. Os oedd 12 gram o carbon yn adweithio gyda 32 gram o ocsigen, bydd rhaid adio nhw gyda'i gilydd a ffeindio mas eu bod yn cynhyrchu 44 gram o carbon deuocsid. Sylwch, er bod ocsigen a charbon deuocsid yn nwyon, mae dal ganddyn nhw mas. Mae'r cwestiynau yn gallu bod yn fwy gymhleth. Er enghraifft, pan mae methan yn adweithio gyda ocsigen, mae'n creu carbon deuocsid a dŵr. Fformwla methan yw CH4, ocsigen yw O2, carbon deuocsid yw CO2 a dŵr yw H2O. Dydyn ni methu newid fformwla y moleciwlau yma, os ni'n newid y fformwla, bydden nhw'n rhywbeth gwahanol. er mwyn cydbwyso'r hafaliad rhag chwarae o gwmpas gyda'r cymhareb. Pan ni'n edrych ar hwn, ni'n sylwi bod ocsigen mewn tri peth, so bydd hwnna'n anodd i gydbwyso. Well i dechrau gyda'r hydrogen. Mae yna pedwar hydrogen yn yr adweithyddion, ond ddim ond dau yn y cynnyrch. Rhaid ni'n tnyddio pob hydrogen. Bydd angen dau moleciwl o ddŵr. Mae rhoi dau o flaen yr H2O yn dangos mae yna dau foleciwl o ddŵr. Nawr ni'n gallu gwneud yr ocsigen. Mae yna pedwar atom o ocsigen yn yr cynnyrch, ond ddim ond dau yn yr adweithyddion. Felly, ni angen dau moleciwl o ocsigen. Mae hwn nawr yn gywir. Mae un moleciwl o methan yn adweithio gyda dau moleciwl o ocsigen i greu un moleciwl o carbon deuocsid a dau moleciwl o ddŵr. Un arall i chi. Mae moleciwl o hydrogen yn adweithio gyda moleciwl o ocsigen i roi moleciwl o ddŵr, ond dydy hwn heb i gydbwyso. Edrychwch arno fe, a bych chi'n gweld bod dau atom o ocsigen yn yr adweithyddion a dim ond un yn y cynnyrch. Mae'n rhaid bod dau moleciwl o dŵr yn cael eu cynhyrchu. Ond yn edrych ar hwn, wrth adio moleciwl arall o dŵr, nawr mae yna pedwar atom o hydrogen yn yr cynnyrch. Felly, yn yr ail weithyddion, bydd angen moleciwl arall o hydrogen. Mae hwn nawr yn gywir. Roedd y newidiadau yma yn newidiadau cemegol, ond sut ydyn ni'n gwybod bod newid cemegol yn digwydd? Mae tystiolaeth bod newid cemegol wedi digwydd yn cynnwys pethau fel newid lliw, newid tymheredd, neu eferwad. Mewn Saesneg eferwad yw fizzing neu effervescence. Yn ogystal â hafaliadau symbol, mae yna hafaliadau geiriau. Gallwn ni weld cwestiwn sy'n dweud bod sodiwm hydrocsid yn adweithio gyda asid hydroclorig i wneud sodiwm clorid a dŵr, a wedyn sy'n gofyn i ni ysgrifennu hafaliad geiriau. Bydd yr etholiad geiriau am yr adwaith yma yn edrych fel hwn. Mae yna dau peth all drysu chi. Mae'n rhaid defnyddio'r geiriau mewn hyfaliad geiriau, lle mae'n rhoi H2O yn lle dŵr. Mae'n rhaid i'r holl gynnyrch bod ar ochr dde o'r arwydd, so chi methu dechrau llinell newydd yn y ffordd arferol. Mae'n rhaid i'r dŵr bod ar, ar ochr dde. Nid fel hyn. Canran cynnyrch. Cofiwch mae canrannau yn hawdd, rhif bach dros rhif mawr, lluosi ef y cant. Bydd y cwestiynau yn llawer mwy geiriol na hwn, ond byddwn yn dweud rhywbeth fel, o'n i'n disgwyl cael 10 gram, ond yn gwirionedd yn di cael 8 gram, beth yw'r canran cynnyrch? Rhannwch 8 gyda 10, a wedyn lliosi'r ateb gyda 100, i cael 80 y cant.